буолбатын курдук атын туох көрүөхтэрэ Чэттэн бу сомоҕо биһиги солоҕон диэн иккис книга, альбом ити интерактивный дуу, эбэтэр инновационный кинигэ эбит буолар. Ол эбэтэр манныттан бэт ыксалынан, бохсолунан үчүгэйдик нэһилиэнньэни кытары үлэ барбакка эрэ бэлэм материаллары булан, дьонтон хомуйан ыытан эрэбит. это оҥордубут, оҥордум. Ол эбэтэр бу манна бу Холоҕон нэһилиэгин тыыл үлэ ветераннарын, культуратын үлэһиттэрин уонна самодеятельность кыттыылаахтарын, успуорт эйгэтин чулуу дьонун, потреб хаһаайыстыбаны иген көрдөрөр Буолан таҕыста тахсыахтаах кииник альбом размера буоллаҕына отут то отут диэн буоларыгар кумадараат курдук арыйдаххана буоллаҕына отут даҕаны алты уон буолан тахсар дьэ улахан кинигэ материала аастан кинигэ курдук HD качество Онтон эмиэ будан будан үчүгэй будан плотнай хаачыстыбалааҕын материалы талан ыламмыт сыаната дигинэ биир устука хакастыыр буоллаххына һэттэ тыһынча буолан тахсар ону биһиги элбэҕи оҥосторобут диэммит түөрт тыһынчаҕа түһэрдилэр сыанатын тоҕо иэтэр материалла били маннык үчүгэй Бу дьитугар нуучча үчүгэй баадык ааттылар тымын өйдүүрбүнэн хаама качестволаах кумааҕа диэн буолан тахсыбыта. Ол эбэтэр материалын билигин эһиэ кэпсиэҕим манна экран көрдөрөммүн. Полобро бу туох киирэ сылдьар? Эһиэ көстөр да? Папка Кто? Аритон бэйэҥ бааркын диэх Аха, бу дьэ эрэ- аа, аха. Сырдык олоҕу түстээбит солоҕооттор диэн холобура герой ийэлэрбитин киллэрдибит манна. Бу алтыс тука герой ийэлэрбит биһиэхэ оттон холоҕон ханна да буоллун ийэ ааты ийэ Э, тугунан кинини буоллаҕына туох буоллаҕайым саамай киэн туттар дьоннорбут буолаллар ханнык баар улууска нэһилиэккэ холобур бу Пелагея Дмитриевна Мария Михайловна Варвара Григорьевна Михаил Тарасовна Мария Николаевна уонна Харакинан Икентьевна буквар киирдилэр eb кинилэр хаартыскалара аан бастакы балаһаҕа киирдилэр уонна титуллара бар. Бу онтон иккис туохха ветераны тыла турда диэҥҥэ бу холобура дьэ бу дьоннорбут ааттарын алфавитнай бэрээдэгинэн дьаарыстаан бука бары киирдилэр. Уонна көстөр да эһиэхэ. Аһа. Бу уопсай Арыылар. сүүс алта уон киһи хааската киирдэ манна тыһым кыалларынан мунньаммыт бэйэлэри ыыталааннар ветеран тыла труда уонна ветеран чего-то чего-то отличник чего-то чего-то диэн киирэ сылдьаллар ону таһынан Сэбиэт Таанньаны булгуччу киллэрин диэннэр Сэбиэт Таанньаны киллэрдибит Тоҕо диэтэр кини Солоҕону солоҕон дэппит уонна солоҕон диэн планын оҥорууга уонна дьону сырдык эйгэҕэ ирдээбит киһинэн саамай киэн туттар киһибит диэбиттэрэ. Ону таһынан герой герой буолуохтааҕын сатаан Ылсыбах хаалбыттар диэн баара. Ол иһин тигиллэрдибит. Имбир оттон биһиэхэ хандык баар деревняга киэн туттар киһилээх буолар. Кини имбир биһиэхэ былаахпыт пааматын ньукпу курдук булар булаайы. Оччотооҕу хэбиэт саҕана кэрии сылдьан бүтүн улуус дьоннорун истиэххэ диэтэххинэ Тэрилтэлэргэ киирэбит, тэрилтэ салайааччылара диэҥҥэ манна эмиэ хас биирдии киһи хаасканы киирдилэр. Баһылыктан саҕалаан кулууп директора, улуу пошта үлэһиттэрэ уонна кыракый тэрилтэлэрбит үлэһиттэрэ киирдилэр эһэ. Бу эһиэхэ мууннара барбыт курдук көстөрө буолуо. Атах мууннара игин барбатах. Эһэ уонна тэрилтэлэр диэҥҥитии аттытыгар араас бу тэрилтэлэрин хааската баар буолар. Бу тэрилтэлэрбит хааскалара холобур дьыссаат коллектива уонна дьыссаат оҕолорун утреннига киирээһэддэр видео быһыытынан балыһа диэҥҥэ балыһа горнойдааҕы ФАП үлэҕэ киириитин туһунан бу МБК кэлэн устубут туга киирээһэддэр школа уйбаттыын бу хайдаҕара көрдөрөр диэч школа киирээһэддэр коллектива масласыах коллектива Оны эһэге маҕаһыыттарбыт киирэ сылдьаллар. Иччаа маҕаһыынан Анастасия бу ыллык маҕаһыыммыт Сиинэ маҕаһыын холобура сыллата ыытар аа, били түгэннэриттэн быһа тарданбыппыт. Ону таһынан бу улууска дигини музейбыт саамай бастыгы тэриллибит музейдэртэн биирдэстэрэ иччэ.

Уонна пилорама үлэтэ. Пилорама пилорама оттон тыа иһигэр хаамай наадалаах благоустройство оҥотунан оҥорорго ону буллууктиин Александр Анатольевич салайан үлэлэтэр эбит пилораманы. Кини туһунан эмиэ кинофонда кэлэн устубуттара баар. Ол материал киирдэ тыһыарыы быһыытынан Эт, ону эргэ нэһилиэк түөлбэтин салайааччылара киирдилэр Светлана Кирилловна, Розалия Егоровна, Хардана, Марина Ильинична бу, бу киирдилэр бу били түөлбэ салайааччылара диэн тиэмэҕэ уонна улуус бочуоттаахтарын уонна Завклад развитие мэдээллээхтэри, бэлиэлээхтэри бу хаартыскаламмы киллэрдибит. Эмиэ алфавитны бэрээдигинэн барыта аһыттар. Бу солоҕон туһугар турууласпыт, үлэлэспит дьоммут уонна киэн туттар дьоммут диэн темаҕа. Манна Геепта хагалааннар холобура бу Шашигина Сергеева Луиза Афанасьевна атие киирдилэр. Бука бара холоҕонтон төрүттээх дьоннор. Ону таһынан потребка операция диэн оттон бука бараларын аһатан сиэтин олорбут биир тэрилтэ буоллаҕа диэн онно бу бука бары киирдэ оттон ахтыы биэрбиттэр кааскаларын ыыппыттар бука бары киирдилэр эп онно отосина маҕаһыымы коллектива киирдэ эп урбаанньыттар диэҥҥэ эмиэ бу олохтоох оттон биһиэхэ постоянно спонсор буолар дьоннорбут эмиэ бааллар онно урбаанньыттар баар буоланнартан хаччы хаччы эргийэр олор бу нэһилиэктэн холоҕонтон төрүттээх уонна саҥа урбаанньыктыы иһдьэр дьоммут буоллулар аха холобура бу сууратта хагалаан эрзиина уонна бу сахаян бүтэһик типу бу эбии киирдэн биэрдэ Тоҕо диэтэр, баҕарда бу мантан кынаттананнар дэсси үчүгэйдик үлэлээн-хамнаан, туох эрэ сайдыы тугугар бэйэлэрэ кылааттарын киллэриэхтэрэ диэммит эрэх тура ханаалаах. Эп, уонна тыа хаһаайыстыбатын үлэһиттэрэ диэмҥэ бу диэн биэрдилэр холобура. Сардаана Егоровна Алаячылары уонна бу, бу дьоммут бу биирдиилээн сирэйдэрэ киирэн биэрдэ. Ону таһынан бу олоҕун биир ураты диэн тылгы э тыымпынай диэнте да. Тыымпынайга били бизоннар бааллар дьон ыччаттар бараннар акция оҥорор оҥорбуттарын туһунан холобура эмиэ бу хас сыллаахха хас кэмҥэ ханна ханна сиргэ уокка ыыппыттарын туһунан кинофондаттан буламмыт бу мехиллердибит тыйыс дойду бизоннара диэн Руслана Максимова репортаһын болон уктубут. Эп уонна бу дьэ үлэ түгэннэриттэн аҕайах устуга кааскалар киллэртээтибит. Манна тыа хаһайыстыбатынан дьарыктанар дьоммутун ааттарын суолларын барыта онно сурулла сылдьар. Оны таһынан бастың сварщик сені қаян аны дәриқатын наадиенер бу нәһелектен холоғонтан түрүттөөх ытыстыыр сылдьар Василий Павлов туһунан киирэн биэрдэ. Ону эргэ культура сиэркилиэхтиир культураттан олох тыына буоллаҕа. Ийэ хас биирдии киһини бартын кэрэҕэ ырдыкка угуйар билигин буоллаҕына биһиэхэ культура диэн социальный культурный центр курдук буолла ол эбэтэр туох бар кыһалҕабыт туох бар түмсүүбүт туох баар тэрээһиммит, ыалдьыттары көрсүү, кими эрэ атаарыы саҕаланар. Эбэтэр нэһилиэк брендовай тутулун барытын, низовой политикатын барытын общественноһа кытары таһарар ол иһин кини түмэн буолар. Культура түмэнэ буолан тахсар. Ол эбэтэр биһиэхэ холоҕоттор хаама киэн туттар диэн олоҥхоһотторбут. Олоҥхоһотторбут ааттара уоллара бука барыта киирдэ уонна мөссүөллэрэ уонна бу Семен Григорьевич Устаров туһунан кыракый видеоролик э бу эмиэ телевидение фондатыттан ылан приложение курдук сыһырыы курдук киллэрэн биэрдибит тоҕо диэтэр бу уопсай понятиех бу маннык киһи бу маннык матыыптаахтар эбит диэн холобура инникитин көрө сылдьалларын курдук уонна ыалдьыттар да кэллэхтэринэ көрдөрөр курдук буолан тахсыахтаах Сөп уонна сырдык эйгэтин кэрэһиттэрэ диэн холобура бу паапкаламмыт оҥордубут. Манна дьэ биһиги Иван Горнайбыт, Саава Тараса. Бу Иван Горнай бу холобура кини хайдах азбуканы айбыта, били хараҕа суохтар азбукаларын айбыта ии букваардарын. Ол тылдьыт, ол оннук хоруйбутун туһунан бу музыкальнай Туга бэйэтэ биэрбит ахтыырыттан киирэн биэрдэ телефонда материала. Ону таһынан Саабы Иванович Тарасов хоһоонугар дьүһүйүүлэр киирэн биэрдилэр, оскуола оҕолоро буолан бөлөх чиэнитэ да. Аха. Бу Николай Гаврилович Дьаакынап, Михаил Спиридонович бааттаах уоллаа дьоннорбут Ариса Захарова кини туһунан кылгас история киирэн биэрдэ, ону кэпсиир ханна төрөөбүтэ, хас оҕолоох ыалга төрөөбүтэ, Бука барыта киирэн биэрдилэр. Evet, onu tahanan bu Александр Адамабыз кини хоһооннорун бэйэтин ааҕыыта Сергей Степанович холобура билигин Республиканский дом народного творчества и социальных инновационных технологий диэн Тэл генеральнай директора эбит, холобура, бу солоҕоттор биллиннэр-көрдүннэр биир дойдулаахтарын дьээн, Биэри Канаатьевна киинэ бэтэрээнэ Степан Николаевыспыт, кини ырыалара, бэйэтэ илэллыыра, Валентина Горовна бэйэ импровизатор хомусчуппут, мелодиспыт, Валентина Никоновна культура бэтэрээнэ, Баста Васильевна, Анна Семеновна, Холоҕонтон төрүттээх Варвара Прокопьевна, кини эмиэ бэйэтэ анаан эһиэхэ хоһоон ааҕыыта Алевтина Ивановна холобура дьүөгэ ансамбыл улууска кыттыылааҕа тойуксуппут норуот сүппэт өйдөбүлүн сүгээччибит Антонида Кирэһэдьар Олега Василий Розалия Елена Петровна, Анна Ивановна, Татьяна Иннокентьевна, Лилия Николаев, Лилия Николаевна, Паша Тарасова холобура, төһө да кийиитин аанньа кини эмиэ тура бу холоҕун биһигэр э хоһоон кэлэн кийииттээн туспа уникальнай культуралаах бөһүөлэк буоларыгар үлэлээһэ дьэр киһи Петр Стрижков бу Анна Николаевна улууска республикаҕа уран хотун улууска далбар хотун Григорович уонна Ариса Афанасьевна кирэйдери киирэн биэрдилэр бу букка бары эмиэ культураҕа сүҥкэн улахан кылааттаах дьоннор буолаллар диэн сыаналаан киллэрдибит. Ону таһынан общественнай түмсүүлэри сырдатар блокка эмиэ бу холобура Айыы сырала диэн бу фольклорнай бөлөх киирдэ кини олоҥхоттон бу Дебрежин берген олоҥхоттон быһа тардыыта Түрүкүчээн вокальный ансамбллар кинилэр ырыалара, чараҥ дьахталлар түмсүүлэрэ, Туох эйгэтинэн ханнык направлениеҕа үлэлиирин туһунан быһаарыы, гидея, үҥкүүлэри киирдилэр, айыллааналар киирдилэр. Холобур, айыллааналар эмиэ бэйэлэрэ сүҥкэн улахан кылааттаах дьоннор, айыллыылар, айыллааналар. Эдэр ийэлэр түмсүүлэрэ сыл ахсын иһин араас аакцияны ыытар, холобура, онтон биирдэстэрэ хаамыы туһалааҕа бу Уохайдар хотон хотун диэн бырын маастаахтар декадаларынан ыыппыт акциялар киирэн биэрдэ серебряный волонтеры дьулуур ыччат түмсүүтэ холоҕон бэтиэхэлэрэ сиккиэр үҥкүү ансаамбыла гэргэлгэннэр оҕолорлара холобура дьиэрэйдэр хомусчуттар иэйиилэр набылҕаттар аһа далбар хотуну кыттыбыттар киирэн биэрдилэр литературнай холбоһук түмсүүлэри киирэн биэрдилэр кыбытык тигиигэ маастер-кылаастарбыт онтон мантан чебу уоссанан сынньалан олоҕор дьүһүллүүлэр алдьархай кэмсээнтэн холобура боһолоҕоҥҥо буолбут случай буолла дьэ самолет түспүт онно испиртээх туруорбут консервдэрин видеозапиһын көрдүү сатаабытым да булбатыбыт уолайан хаачыскатар киирэн биэрдэ кыайыы параадтан быһа тардыылар киирэн биэрдилэр Уонна итинник курдук бу түөлбэ олоҕуттан-дьаһаҕыттан нэһилиэк олоҕо-дьаһаҕа көстөр гына, бу культураҕа сыһыана көстөр гына син үксүлэрин хаба сатаатыбыт. Ону таһынан быйыл бу уустарабыт сылынан айылгы форума буолбута. Ол эбэтэр духовность форума. Ол онно кэлэ сылдыылар, бу олоҥхоттон быһа тардыылар, Айылгы түмэниттэн быһа тардыылар, бу нэһилиэнньэни көрдөрөр хаачыстыбалар, холоҕон оһуокайа, ааска холоҕон, ээ бу туохта айылгы форумугар Ыл Дэвээни туойбатаҕым аан бастаан кэлэн баран хаампыт иккитинчи уон аҕыс сыллаах кэлэ сылдьан көрбүт оһуокайым матыыбынан таһаара сатаабытым иһин майгыннатан бу Айсен Оммосовпут бэйэтэ быһыытынан кэлэн барбыта холобура бу дьүөгэ ансаамбыллар кимнээх ыалдьыттаабыттара быыстапкаларбыт уран уустар оҥоһуктара ону таһынан оҕуон биэс сыллаах выпустар туох аһамал ыыппыттара ону таһынан ити айыы буолан хордоҕон диэн дьэ да э илин буолан хордоҕой кэлэн барарбыт бу бэлиэ мастарын Хобубаалар диэн дьон биллиин диэбиттин баран биирдибит ытык мастар диэҥҥэ хобутоҕо иэтэр ытык мастары мээнэ тыытар куһаҕан алдьатар билиин дьон биллин көрдүн диэн киллэрдибит эп аны эргэ спорт эйгэтигэр буоллаҕына эмиэ ити пиэхтэн көрдүү сатаабыппыт ону дьон кааскаларын ыталаабыттарын киллэртээтибит Абрамы Степан Михайлович холобура бу бу туохха республикаҕа хайыһарга лүөчэпчикэ телечикаҕа холоҕунтан төрүттээх эбит бэйэтэ Андрей Андреевиһи билэҕит холобура бэйэтэ эмиэ Антон Григорьевичпыт сэмэ сэмэнэспит Иван Хаастаахтарбыт үксүлэри киирдилэр. Коллаборант Нины Горовна остуол оонньуутун федерациятын туга председателя Уулустааннар, Коля Ону таһынан бу Эрчи Хааскалаттан эмиэ киллэртээн биэрдибит бокс хайыһар түгэннэриттэн Аха, уонна бу спорткиады түгэннэриттэн киллэртээтибит. Бу маннык курдук солоҕон эмиэ спортан, спорду өрө тутар диэн тиэмэҕэ хэп. Киллэртээн биэрдибит араас таһымҥа бараннар судьялыыллар, дьарыктана сылдьаннордоохпут, оҕолордоохпут диэн тиэмэҕэ киирэн биэрдилэр. Эп, ону эргэ түмүк оннутугар буоллаҕына, түмүк оннутугар дьэ бу Ма- Марина Ильиничнаах көрдүүһүнү быһа буллахха эрэ баран бу аҕаһаастаахтартан кэс тылларын истибитэ, ыла бүтэр бэйэлэрин пожеланиелара барта маннык иирээддер Диана Ильинична, Василий Иванович, Марта Петровна, Наталья Никентьевна, Варвара Матвеевна, Варвара Андреевна, Прасковья Григорьевна, Наталья Григорьевна кестылар кире хадьыллар. Хоманы бартын ити аастааҥҥы курдук меморис программанан көрдөхпүтүнэн бука бары кааска олорон эрэннэр саҥаран киирэн барыахтаахтар. Сөп, тоҕо етер итинник приложение айбыттара наһаа үчүгэй, тоҕо етер киһи элбэҕи уһуруйа сатаабат, бэйэлэр тылларынан кэпсииллэр, этэллэр, ону истэбит, көрөбүт уонуттан кэнники э, суох киһи олоххо букатыннаахтык элбэт, кэнники көрдөхтөрүнэ оттон ахтыахтара, аһыныахтара чахчы маны дьоннор бу маннык бу олох туһугар туруулаһан үлэлээбиттэр эбит диэн темаҕа. Кинигэбит обложкатыгар

видеолаах буолуоҕа. Бу маннык курдук холобура суотубай холбоо суотубайынан көрдүбүт даҕаны бу хартыыналарбыт көстөн киирэн барыахтара бу хартыыналары бука баргыттан баһаас хомуйтарбытым хоһоон айыытыгар диэммин бу маннык көстөн киирэн барыахтара холоҕону көрдөрө хааскалар бука барыта айылҕатын кэрэ иһэрин бартын көрдөрөр ити курдук буолар онтон бу кинигэбит сыана кинигэбит сыаната ити мааҕын эппитим дигине биир индивидуально соҕотох кинигэни хакаастаатаххына бу материалларын хакаастаатаххына хэттэ тыһынча буолар диэммин ол ханнык баҕарар кэмҥэ иһин биир ханнык баҕарар киһиэхэ ыарахан билигин сэттэ тыһыынча диэн ол иһин сервис скидкалааннар түөрт тыһыынчаҕа түһэрбиттэрэ аччаабыта биэһин кинигэни хакаастыыбыт диэн тиэмэҕэ ону бу онус тыалаҕа төлөбүрэ буолуохтаах билигин буолла киһилэр аннара наһаа элбэх заказ киирэн хаалан эйиэнин ыксаабакка качестволаахтык оҥоруохпут диэннэр Бу бэҕэһээҥҥиттэн саҕалаатылар мустуоҕу дизайнерскай үлэтин, ымааҕыга түһэриитин, көмпүүтэргэ тиһиитин уонна ити QR кодтары киллэриигэ диэн. Ол оннук барыта саҕаланна. Онто иһин бииртон итэҕэс былаас ханна барыаҕай? Баар боҕо буллаҕа ийэ. Манна дьэ группаҕа даҕаны Э, туохтаабыппыт ааты кэпсэтиһэ диэбиппит суруйаллар даҕаны ону барыта то толору олорон эрэ үлэлээбит киһиттэн дигине барыта толору киириэ этэ даҕаны хатаан оннук табыллыбата бу күһүммүт тиийэн кэллэ үлэлии барар кэм буолла кэлии барыы хагаланара чугаһаата Аһа. Баар буолла икки да. Хити курдук. Өйүтүөххэ иһин да. Аһа. Ити ити ол били телефонунан холбоотохха хаҥарара үс хас сылынан хуох болотуллаалар дииллэр чахчы ду. Хоуох.

Атаах уларыйбат. Елена Афанасьевна ити Успуор разделга киирбитэ, ити хойутаан ыытан биһэммин, андараа Москваларга бээтиир ыытаммын киллэттербитим, Пааскалары.

Аһа. Оскуола туһунан баар да ити. Оскуола туһунан уопсай уопсай туох быһыытынан баар уонна хорукка кинигэ иһигэр холобура отличниктаахтар, туйгуннаахтар уонна үтүөлээхтэр букубар киирбиттэрэ учуталлар учуталлар диэҥҥэ оттон көрдөөбүт дьонум уонна киирбэтэх дьоннору иһитэрэн биэрбиттэрэ. Ону хантан ыллын диэтэххинэ, сайтка билигин сайт диэн баар, Туох баар киһи сэрии иһдьэр дьоннорун, төлөпүөннэрин бартын ыйаллар. Ол сай кииреммит база да база данных кииреммит обуппут барытын даанайдыра. Аха. Онтон бу бастыгы кинигеттен холобура дьигини иккис кинигэ оҥоһуллуутугар диэн этэ. Онуттан Мо бэйэтэ баһаарыаҕа, Мария Юрьевнаҕа эппитим. Аны бэйэлэр баһаастаннар этиэхтэрэ. Бу оҥоһуллан тахсарыгар хакаастыыллар дуу, хайдах дуу именно бу анык туохпут ким утары биэрбиттэргэ чахчы ылабын диэн биэрбит эрэ дьоҥҥо диэн оҥоһуллан тахсар. Уонна онтон кэлин буоллаҕына биирдиилээн хакаастаатаххына эһэттилии тыһыынча буолар.

Киирбит киирбит хаста оҥоһулаата билин көрү. Өссө да элбэх эбит отут киһи уруттаран наада эбит. Отто ити хорохтор бэттэрэ буолабат да кырдьык ону үчүйдүк. Кэпсээбиккин запистаатын бат тоттону Аха кэпсээтин билигин болла туохтуоҕум. Аадьо Ютубка гоҕум бу кэссеппиппитин Ону киирэннэр көрүөхтэрэ буоллаҕа диэн. Ити көрдөрбүтүм барыта көстөн тахсыаҕа. бу онус сыыһалаҕа дылыттан дэсти биирдэ конференция оҥоро сылдьыахпыт ол дизайнерскай үлэтин бүттэ даҕаны хуманнык муодалаах буолар диэмин көрдөрүөҕүм. Ол кэнниттэн араас бигэргэтиигэ барда даҕаны биир күнүнэн кинилэр бэчээттээн аҕалыыллар. Аха. Ити хуруга ойуутун иҥин хурук э хуруктарын ойуутун иҥинэ хороҕор бүөлээн хабиһэр эбитэ. Аха. Ону үчүөйдүк көрөөрүҥ эрэ Аха. аа, закалаабыйаларын. Көрүөхпүт аха. Эп уонна да сөп. ити курдук олоробут кэмпириэнсийбит